Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Mir hate virun enger gudder Woch e bësschen Opreegung am Land, wou den Här Etienne Schneider vun der LSAP mat der Idee komm ass, fir e Mouvement en marche ze grënnen. U sech probéiert déi Lénk Parteien als Géigegewiicht ze constituéieren zu der csv. Déi Idee ass diskutéiert ginn, se ass provisoresch begruewe, géing ee mol mengen. Mee et wor ganz interessant ze kucken, wéi d'CSV dann op déi Idee reagéiert huet. A si wor schonn a Panik, well déi Idee hätt d'CSV dozou gezwongen, sech ze positionéieren, och vläicht als eppes ze erschéngen, wat se net wëll sinn, als eng éischter konservativ Partei, wat se och net ass. Well loosst mer net vergiessen, datt d'CSV iwwer all déi lescht Jore wou se an der Oppositioun war, probéiert huet ganz no bei de Regierungsparteien ze bleiwen, fir kënnen zu all Abléck mat enger vun hinnen eng Koalitioun anzegoen. D'CSV versteet sech als Partei lénks vun der Mëtt. Si gesäit den C als Zentrum, net méi als fir chrëschtlech, awer chrëschtlech da sécher net, kathoulesch, sou lénks wéi méiglech, dat ass hire Motto a sou huet se sech och opgestallt iwwer déi lescht Joren. Déi Idee vun En Marche! hätt also csv an eng Identitéitskris bruecht, well se sech ëmmer nëmme gesäit als eng Partei, déi lénks vun der Mëtt ass an nëmmen net wëll iergendeppes mam rietsen Eck ze dinn huet, ze dinn hunn. Et ass also fir eis och ganz interessant, fir e Bléck op csv ze wierfen an e puer Saachen ervirzesträichen, déi hir Politik charakteriséiert. Éischtens, Ass et eng Partei, déi komplett europahöreg ass, an dat ënnerscheet se och vun der adr, well mir als adr jo net wëllen eng national Souveränitéit opginn. Mir hätte gär eng Zesummenaarbecht tëschent europäeschen Natiounen, wëllen awer d'Souveränitéit net opginn. Csv denkt awer schonn, datt dat ka laangfristeg en Zil sinn. Déi Idee gëtt och ganz prominent vun der Madame Reding vertrueden. Si huet an der Europäescher Kommissioun ëmmer erëm fir eng europäesch Integratioun, fir en europäesche Bundesstaat plädéiert. Si huet Interviewe ginn fir eng europäesch Migratiounspolitik, déi soll eng national Migratiounspolitik ersetzen, fir eng europäesch Arméi, fir en europäesche Geheimdéngscht, fir esou vill aner Saachen, déi en europäesche Federalismus bedéngen. Haut ass déi selwecht Madame Reding, well se wëll an en nationale Wahlkampf goen, Awer déi, déi seet, datt d'Lëtzebuerger Regierung hir Interessen net genuch géing zu Bréissel vertrieden. Glafwierdeg ass dat net, well eng europäesch Kommissärin, eng fréier europäesch Kommissärin an Europadeputéiert misst wëssen, datt alleng schonn déi stänneg Vertriedung vu Lëtzebuerg, eis Ambassade bei der EU, genau déi do Funktioun erfëllt. An eng aner, en anere Politikberäich, wou csv eng komplett europäesch Politik mécht, also datt engersäits dee europäesche Federalismus an dat anert ass ebe just d'Migratiounspolitik. Csv stellt zwar ganz vill Questions parlementaires. Wann iergendwou eppes an der internationaler Press, zemoos an der däitscher Press, am Gespréich ass, stellt se direkt e puer Questions parlementaires, mä an der Essenz huet se ni eppes anescht gemaach wéi déi Politik Merkel-Juncker-Asselborn ënnerstëtzt, fir Europa oppe Grenzen ze ginn. Et ass net vun der csv ze héieren, datt se géing do iergendwéi Schluss maachen, e Plafond zéien oder ophale mat der Immigratiounspolitik. Dat seet se net, well dat net hir Politik ass. An en drëtt Beispill ass d'Tierkei. Do huet d'Madame Reding an engem Interview viru Kuerzem gesot, jo, mir musse mol ganz fest optrieden a lo musse mer soen, dat déi Verhandlunge mat der Tierkei, d'Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei mussen op Äis geluecht ginn. Op Äis leeën, dat heescht net Nee soen zur Tierkei, dat heescht net ausschléissen, datt d'Tierkei enges Daags Member ass vun der Europäescher Unioun, a mir wësse jo alleguer, wat d'Tierkei haut ass. D'adr seet, mir musse Schluss maache mat deene Verhandlungen, huet dofir eng ganz kloer Positioun. D'CSV, fir dat zesummenzefaassen, ass eng Partei, déi kee kloer Profil huet, déi an der Europapolitik, an der Migratiounspolitik, an der Tierkeipolitik näischt anescht mécht, wéi d'Virgaben aus Berlin an aus Bréissel trei befollegen. Et ass eng Partei, déi weist an hirer Positioun, datt se eis national Interessen géintiwwer aneren internationalen Acteuren net kann effikass vertrieden. Alles dat gesot, muss eis zu där Konklusioun féieren, datt csv, wa se e glafwierdege Profil wëll hunn, nach ganz vill muss schaffen a sech weider muss a Richtung vun deem bewegen, wat d'ADR haut duerstellt. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis déi nächste Kéier.